Ma da soen ech Iech als éischt emol Wëllkomm op eiser Pressekonferenz zum Thema E richtegt Informatiounsfräiheetsgesetz fir Lëtzebuerg. Dat ass elo fir eis e wichtegt Thema. Ech mengen, Transparenz ass eng vun eise Kärfuerderunge gewiescht, nach ëmmer. Deen Entworf, deen de Jean-Claude Juncker do an der Chamber déposéiert huet ënnert der Nummer 6540, dat ass u sech nëmmen en Alibigesetz. Am Exposé des motifs seet e ganz kloer, Jo, dat Gesetz hei maache mer elo, well mir hu gemierkt, datt déi aner Länner hunn dat a mir hunn dat nach ëmmer net. Da schreiwe mir elo emol e Gesetz an, mir schreiwen Informatiounsfräiheetsgesetz drop, datt een Ech mengt et wier och tatsächlech dat dra wat mer op d'Etikett geschriwwen hunn. Esou wéi et bei der Lasagne een Etiketteschwindel ass, esou ass och dat heite Gesetz e ganz kloren Etiketteschwindel. Dofir datt se 12 Joer elo schonn do drun dokteren an et ëmmer um Widderstand vum Jean-Claude Juncker gescheitert ass, ass dat hei wierklech moer wat se ofliwweren. No 12 Joer hätt ech mer hei e state of the art Gesetz erwaart mat deem Numm Informationsfräiheetsgesetz, jo, vläit esouguer Transparenzgesetz, wéi dat zum Beispill zu Hamburg gestëmmt ginn ass, gerecht géif ginn. Dat ass hei guer net de Fall. Ech mengen, mir sinn a gudder Gesellschaft, wa mer kucken, wéi eng Länner soss nach keen Informationsfräiheetsgesetz hunn. Nenne mer Wäissrussland an Kasachstan. Dat sinn jo lompereng Demokraten do, muss ee bal soen. Datt mer ament an där Gesellschaft sinn, ass eiser Regierung ze verdanken. Mir hätte scho kéinte virun 12 Joer en éischt Informatiounsfräiheetsgesetz hu, mir kéinte mëttlerweil bei der zweeter oder drëtter Iteratioun dovunner ukomm sinn, an dann hätte mer och e Gesetz, wat Aktuell wär dat och tatsächlech de Besoin vum Bierger an Zäite vu Facebook, Twitter och gerecht gëtt. Ech menge mir schwätzen hei vun enger Generatioun Leit, déi duerch dat Gesetz hei viséiert sinn, déi ganz normal hir Informatiounen online siche ginn. D'Gesetz seet, jo mir ginn Iech Accès op d'Informatiounen, mee wann ech géif dann nëmme wann et wierklech néideg ass um Support informatique. Léiwer maache mir iech eng Kopie, déi der da bezuele musst. Dat ass ok. Mee d'Pirate si sécher net dogéint, datt eng Kopie, datt de Staat seng Käschte fir eng Kopie recuperéiere kann. Mee mir mussen awer do realistesch bleiwen a soen, datt et besser wär, wann dat tatsächlech online géif stattfannen. Mir hunn hei och e Gesetz virleien, do ass net d'Intransparenz eng Exceptioun, mee d'Transparenz ass d'Exceptioun am Gesetz, wat d'Transparenz regele soll. Dat alleng ass, mengen ech, relativ schlëmm. De ganze Volet Propriété intellectuelle, deen am Gesetz ëmmer esou traitéiert gëtt, huet an deem Gesetz guer näischt ze sichen. Wann eppes fir de Stat produzéiert gëtt, Dann huet de Stat och d'Urheberrechter dodrunner kënnen ze vertrieden. Et däerf net sinn, datt mer Etüden, déi fir de Stat gemaach ginn, herno net verëffentleche wäerten, well dann d'Agence, déi se gemaach huet, seet, Jo, mee mir hunn do awer Propriété intellectuelle drop. Dat ass e Wee fir quasi all déi interessant Saachen rëm aus der Ëffentlechkeet ze halen. Do schwätze mer zum Beispill, wa mer iwwer Wéckréng-Léiweng schwätzen, wären domadder all d'Pläng, déi fir Wéckréng-Léiweng gemaach gi sinn an deelweis beim Staat deposéiert gi sinn, direkt erëm aus dem Fokus vum Gesetz gezunn. Dat ass, mengen ech, en Hindernis, wat net nëmmen den Otto-Normalbierger trëfft, mee warscheinlech a ganz vill méi staarkem Mooss elo nach d'organiséiert Press, déi nämlech dann higoe muss an erëm op anere Weeër un déi Informatioun komme muss, fir se dann opzebereeden, fir se dem Bierger zur Verfügung ze stellen. Net nëmmen d'Press ass betraff, och Plattformen am zivillen Engagement, wéi zum Beispill Politiker Check hei zu Lëtzebuerg, oder aner Réseauen, déi probéieren, méi Transparenz ze kreéieren, ginn doduercher natierlech geschiedegt. Dann déi einfachsten Ausnam, déi am Gesetz steet, ass déi vum Brouillon. E Brouillon däerf weiderhi geheim gehale ginn. Ma gutt, dann deklaréieren ech alles als Brouillon, maachen e Stempel drop, soen, dat heien ass e Brouillon an ech muss et ni verëffentlechen. Réischt wann aus 20 Brouillon dann een Text ginn ass, deen ech an der Chamber déposéieren, verëffentlechen ech deen an da si mer fäerdeg. Dat heescht, mir hu guer keen Accès op dee ganze gesetzgeeberesche Prozess méi. Bon, deen hu mer och haut net. Mee vun engem Informatiounsfräiheetsgesetz ze schwätzen an d'Schrëtt zum Gesetz net ëffentlech ze maachen, dat ass keng Fräiheet, dat ass Intransparenz am héchste Grad. Dann musse mer éierlech sinn, d'Spuenier gesinn et grad. A Spuenien schwätzen se, hu se en ähnlech Gesetz wéi hei zu Lëtzebuerg gemaach, ganz restriktiv, ganz am Geheimen, jo, keng Biergerbedeelegung zouloossen, esou mann wéi méiglech Informatioune fräiginn. A wat ass geschitt? Et hu sech tatsächlech Leit duerch all d'Instanzen a Spuenie elo geklot a sech deen Ament virum Europäesche Geriichtshaff. An d'Wahrscheinlechkeet, datt d'Gesetz gekippt gëtt vun der EU, sinn héich. Firwat? Ma de Procureur général beim EuGH huet scho gesot, datt a senger Meenung dat Gesetz kontradiktoresch wär zu de Richtlinie vun der EU. Dat heescht, mir maachen hei e Gesetz, wat elo schonn d'Warscheinlechkeet beinhaltet, datt een dogéint Klo geet. Dat heescht, vläicht ass et erëm en Zäitspill vum Här Juncker, dee seet, ma ech maachen elo e Gesetz an da geet jo direkt een dogéint kloen, da si mer emol erëm fënnef Joer roueg. Da wären et 17 Joer, wou Lëtzebuerg keen anstännegt Informatiounsfräiheetsgesetz huet. D'Piraten fannen dat absolut inakzeptabel. Iwwregens, falls et zu dësem Gesetz kënnt, wäert ech mat och bis virun den EuGH goen, fir ze beweisen, datt dat Gesetz hei absolut net den EU-Richtlinnen an deem Beräich entsprécht. Ech mengen, dat ass eng Pressekonferenz, do adresséiert ee sech jo net nëmmen un de Bierger, mee och un d'Press. Dir gitt genausou un der Nues erëmgefouert wéi jiddweree vun eis. Dat Gesetz hei ass e Schlo an d'Genéck fir jiddwereen, dee sech iergendwéi mat Informatiounen am Alldag beschäftegt. Well ech mengen, d'Press huet laang fir en Informatiounsfräiheetsgesetz gekämpft, e Kampf, deen ech absolut begréissen. Et war batter néideg, et ass nach ëmmer batter néideg. fannen, datt dat, wat elo erauskomm ass, weder eis nach Iech hëlleft. Wat wichteg ass, ass, mengen ech, hei wierklech ze soen, datt, wann een e Gesetz mécht, ee sech am Virfeld soll u Best Practices am Ausland orientéieren. Virun allem, wa mer vun engem Gesetz schwätzen, wat et scho quasi an all Land gëtt. Dat ass scheinbar net gemaach ginn, oder se hunn erëm déi falsch Best Practices gekuckt. Wa elo hien dee seet dann, jo mee esou en Transparenzgesetz, dat ass jo Quatsch, dat fonctionnéiert net, da weess de Bierger jo alles, da weess en herno och nach wat dir als Deputéiert verdéngen, ganz éierlech, Ech mengen, verschidde Saache muss een einfach an dat richtegt Luut, an déi richteg Luut stellen. De Staat schafft fir de Bierger an e verwalt net säi Geld, e verwalt d'Geld vum Steierzueler. Wann en dat Geld verwalt, da muss de Steierzueler och kënne kucken, wat mat deem Geld geschitt. Dat elo ass fir Deputéiert ze bezuelen oder fir Etüden ronderëm e Fussballstadion, dat ass ganz egal, dat si Sue vum Steierzueler. Do muss Transparenz herrschen. Island, a fir net ganz sou wäit ze goen an op méi engem klenge Plang ze bleiwen, Hamburg, hu gewisen, datt d'Transparenzgesetzer funktionéieren. Wa mer vun engem Land mat änlecher Bevëlkerungsstruktur kucken, ass Island e gutt Beispill. Déi hunn et, au contraire vu Lëtzebuerg, fäerdegbruet hir Constitutioun an engem oppene Prozess ze erstellen. Lëtzebuerg schwätzt vun Transparenz, an a Wierklechkeet traitéiere mer wichteg Saache wéi eng Constitutioun quasi am Hannerzëmmer. Ob et da elo zu engem Referendum doriwwer kënnt, ass nach net kloer. Wéi et dozou komme soll, wat ofgestëmmt gëtt, ass genau esou am Flou wéi ob iwwerhaapt ofgestëmmt gëtt. Dat ass schued. Firwat packe mer et net fir e méi transparenten, oppene Staat ze sinn, esou wéi aner Länner et virweisen? Muss Lëtzebuerg sech wierklech als Gibraltar vum 21. Joerhonnert gesinn? Musse mir dat lescht Duerf Gallier sinn, déi sech géint d'réimesch Oppressioun wiert a seet, Ah nee, mir wëllen awer esou intransparent wéi méiglech bleiwen? De Piraten hir Äntwert dorobber ass ganz kloer Neen. Lëtzebuerg huet vill méi doduerch ze gewannen, datt mer zu engem transparente Staat ginn, eent wat e Mediefräiheetsgesetz kritt, eent wat e richtegt Transparenzgesetz kritt a wat ganz kloer Safe Haven Regulatiounen och am Beräich vun digitale Medien erfëllt. Ganz rezent an der Press schwätze mer vum SREL, schwätze mer vum Tabula. Da gesi mer, Transparenz ass batter néideg zu Lëtzebuerg. Am SREL huet haut de Moien eng Carte blanche op rtl gesot, wësse mer nach ëmmer net, wat leeft, ass nach ëmmer am Flou. Déi eenzeg, déi Kloerheet do rabréngen, ass am Moment e bëssen d'Press, am Mooss wou et méiglech ass, während eng Chamberskommissioun domadder beschäftegt ass, hir eegen Aarbecht ze enquêtéieren. Dovun ofgesinn, datt dat meeschtens schif geet, ass et och esou, datt eng Transparenz guer net ginn ass. Mir schwätzen hei dovunner, datt bei Tavola dee ganze Problem net hätt missen entstoen, wa ganz kloer, wär fir den Endverbraucher, vu wou dat Fleesch, wat an der Lasagne ass, hierkënnt. Et ginn do Projeten, déi dat ganz kloer gewisen hunn, datt dat maachbar ass. Et ass eng Fro, ob mir elo wëlle méi Kontrolleren dohinner schécke fir déi dann alles ëmmer schéi gemaach gëtt, esou Window Dressing nennt een dat jo, oder ob mer tatsächlech wëllen eng richteg Transparenz schafen fir all Bierger, fir all Consommateur, deen da ka säi Pak huelen, säi Smartphone drunhalen. an direkt op enger Lëscht gesäit, vu wou dat Fleesch kënnt, wéi vill Fleesch vu vu wéi engem Béischt dran ass, dat ass vläicht eppes, wat mer éischt da brauchen, wéi ëmmer méi Kontrolleren dozwësch hin ze schécken. Och dat ass Transparenz. Dat heescht, Transparenz ass net nëmmen ze soen, mir brauchen en Informatiounsfräiheetsgesetz. Transparenz ass och dat ze liewen an an alle Beräicher vum Liewen ze applizéieren. Dofir, an do kommen ech bei déi zéng Säiten, déi hannen an Ärem Dossier sinn, proposéiert d'Piratepartei eng Adaptatioun vum Hamburger Transparenzgesetz. Mir sëtzen net an der Chamber, nichtsdestotrotz ass all Deputéierten oder all Fraktioun, déi sech wierklech der Transparenz verschriwwen huet, häerzlech invitéiert, déi Proposen hei ze kopéieren. Mir melle keng Droits d'auteuren drop un. Huelt se, benotzt et. Mir hunn et ënnert Creative Commons selwer konnte kopéieren. Dat ass eppes anescht wéi klauen, ganz wichteg. Mir hunn et an deene wichtegste Passagen op Lëtzebuerg ugepasst. Et waren e puer Saachen dran, déi an Däitschland anescht si wéi hei zu Lëtzebuerg. Natierlech ass dat hei e Work in Progress. Esou wéi kee Gesetz, wat an der Chamber deposéiert gëtt, esou erauskënnt, wéi et och erageet, esou denke mer och net, datt an engem Discours dat heiten, déi heite Propos weider esou géif bleiwen, wéi se ass. Mee d'grob Linne si wichteg. Mir schwätze ganz kloer dovunner, datt et en zentralen Informatiounsregister soll ginn, Dat heescht, eppes, wat guer net virgesinn ass am aktuelle Gesetz. Mir hätte gären e Regëster, wou de Staat all Dokumenter, déi ënnert d'Gesetz falen, automatesch verëffentlecht, digital, oppe Formater, an net, datt mir mussen higoen a fir all eenzelt Dokument bei der Administratioun ufroen, dann eng Kopie gemaach kréien, fir déi Kopie bezuele mussen, déi heemgeschéckt kréien, mir se dann erëm scannen, se. doduerch a dann duerch den OCR schécken, datt mer den Text och kënne benotzen an dann iergendwann eng Kéier no 6 Méint hu mer dann d'Informatioun an engem brauchbare Format. Dat muss méi schnell goen. Mir, de Staat, schafft och net méi op der Schreifmaschinn, zumindest a groussen Deeler. Dat heescht, et ass vill méi effizient, déi Dokumenter eemol ze verëffentlechen, anstatt op all eenzel Ufro mussen ze äntwerten. Hei schwätze mer och vun Erspuernisser, déi de Staat an deem Prozess ka maachen, déi am aktuelle Gesetz definitiv net virgesi sinn. Dat heescht, déi Propos vum Här Juncker gëtt de Staat méi deier, wéi einfach direkt aktiv Dokumenter ze verëffentlechen, wat den Avantage huet, datt et kann am bestehende Workflow geschéien, datt mer keng separat Stelle brauchen, déi sech dorëm këmmeren, an datt et automatiséiert ka geschéien. Dann, ganz wichteg, proposéiere mir en aktiivt an e passiivt Informatiounsrecht. Dat heescht, am Ament ass nëmme virgesinn, datt ee muss dohinner goen an aktiv froen. Mir denken, datt et eben och e Recht gëtt, Informatiounen, déi ënnert d'Gesetz falen, direkt ze kréien, kënnen direkt kucken ze goen, ouni aktiv mussen ze ginn. Käschte sollen och just an Ausnamen ufalen. Dat ass ganz wichteg. Am aktuelle Gesetz steet, datt all Kopie kascht. Dat ass legitim. Mee firwat Kopien? Ganz, ech sot virdrun, et ass méi einfach a méi bëlleg fir de Staat, wa mer higinn a soen, mir maachen dat Ganzt digital, mir maachen dat Ganzt automatesch. Haut kann all Kopiesmaschinn. déi um Büro steet, scannen. Dat heescht, ob ech elo eppes kopéieren oder ob ech et scannen an duerch déi Kopiesmaschinn, dat gëtt et, dat ass keng Zauberei méi, direkt op e Site ze setzen, dat ass trivial. Jiddwereen, dee Kopiesmaschinne verkeeft, kann lech soen, dat ass ee Knäppchen, bon, et sinn zwee oder dräi Knäppecher meeschtens, mee de Prinzip ass deen nämmlechten. Dat heescht, firwat maache mer Kopien, anstatt et direkt digital ze verëffentlechen? fir eis als Piraten absolut onverständlech. Dat heescht, mir fuerderen hei zumindest eng Nobesserung am Gesetz, datt esoubal een d'Recht krut fir Informatiounen ze gesinn, datt déi och direkt am nämmlechte Moment verëffentlecht ginn. Dat ass natierlech e Schrëtt, deen och dozou féiert, datt no an no esou een Informatiounsregëster, wéi mir et proposéieren, opgebaut gëtt. Dann hätte mer gären eng Veröffentlechungspflicht fir verschidden Dokumenter. Do hu mer eis ganz staark un d'Hamburger Propos gehalen, déi wierklech a laangen Discoursen, och mat politesch Verantwortlechen, entstanen ass. Dat si keng Dokumenter, déi geheim musse gehale ginn. Dat sinn deelweis Dokumenter, déi een haut och kritt, wann een urifft. Mee firwat muss ech Eng extra uruffen, dat ass eng Hürd, déi vill Bierger dovunner ofschreckt, et ze kréien. Mir hunn Geodaten drastoen. Et ass esou, datt eise Staat vill Geodonnéeën erhëft. Dat ass, mir hunn eis ganz Stroossennetz op den Zentimeter genau kartographéiert. Mee zum Beispill OpenStreetMap däerf déi Donnéeën net benotzen. Dat heescht, e fräie Projet däerf net Donnéeë benotzen, déi vun der Allgemengheet finanzéiert ginn. Hei muss och eppes geschéien an dofir ass hei och de richtege Moment, fir déi Donnéeë mat ënnert en Transparenzgesetz falen ze loossen. Da komme mer zur Privatsphär. Dat ass fir d'Piraten natierlech esou en Damoklesschwäert. Mir si jo ëmmer, gi mer gär d'Dateschutzpartei genannt. Jo an nee. Am aktuelle Gesetz ass et quasi esou, datt esoubal iergendee perséinlechen Numm am Dokument steet, mer dat Gesetz, den Text erëm mussen anonymiséieren fir d'éischt. An datt also e Prozess a Gaang gesat gëtt, deen da seet, jo, Mee hei ass eng Limit. Dat kascht eis, dat ass opwenneg, dat verzögert dat Ganzt. Mir proposéieren dat e bëssen anescht ze maachen. Och eng Propos, déi ganz gutt bis elo fonctionnéiert huet, an Amerika ass et zum Beispill och üblech, datt Vertragspartner a Verfasser vun Dokumenter, wann et sech ëm Dokumenter vun der ëffentlecher Hand handelt, net méi anonym musse sinn. Dat heescht, d'Hürd, fir Dokumenter ze verëffentleche gëtt erofgesat. Et ass vill méi einfach, wa mer higinn a soen, Ma wann ech e Kontrakt mat der ëffentlecher Hand maachen a Gelder aus dem Staatsbudget dofir kréien oder aus engem Gemengebudget oder aus engem Budget vun enger ëffentlecher Verwaltung, ma da kann ech mech net herno drop behaapten, ech sinn awer anonym. Et kritt ee Geld vun der ëffentlecher Hand, domadder gëtt een en Deel vu senger Anonymitéit op. Dat schränkt keng Entreprise a mam Staat Geschäfter ze maachen, mee se musse sech bewosst sinn, wa se mam Staat Geschäfter maachen, maache se Geschäfter mat der Allgemengheet a Geschäfter mat der Allgemengheet gehéieren net gemaach. Dat géif vläit esou Geschichte wéi Wéi vill Geld krut Sandstone dann elo? Kruten se Geld, kruten se kee Geld? Ween huet dat Geld bezuelt? Wéi eng Verwaltung? Huet de SREL dat bezuelt? Huet de Staatsministère dat bezuelt? Déi Froen, déi misst kee méi sech stellen. Mir kéinten higoen, mir kéinten an d'Ausgabelëschte vum Staat kucke goen, do géif drastoen, mir hunn e Kontrakt mat deem an deem iwwert dee Montant, fäerdeg. Dat ass d'Transparenz, vun där mir schwätzen. Ass näischt Ofgehuewenes à la mir wëllen en duerchsichtege Staatsbeamten. D'Staatsbanken hunn heidurch wéineg ze fäerten. Dat eenzegt, wat hinne kéint bléien, ass, datt en Dokument, wat se enker verfaasst hunn an an deem eng perséinlech Meenung eventuell drasteet, datt dat enker mat hinnen a Verbindung bruet gëtt. Ma wa mer awer net méi zu eiser perséinlecher Meenung stinn, dann hu mer en anere Problem, wéi datt ech als Verfasser vun eppes benannt ginn. D'Recht zum Zougang hunn ech schonn ugeschwat, muss vill méi bäidesäitend formuléiert gënn, wéi nëmmen eng, datt nëmme Persounen vun iergendengem Interesse säin, wéi nëmmen d'lescht Recht, privatrechtlech Societéiten oder eben och Personnes physiques kënnen zougräifen. Merke gäert, datt och all Klibbchen, deen net forcément als Rechtspersoun organiséiert ass, och kann drop zougräifen. Well déi meescht Biergerinitiative grënnen net onbedéngt als éischt eng asbl, éiert se esou eng Ufro wëlle starten. Dat heescht, hei géife mer dat och e bësse méi opmachen. Et géif kengem schueden, well am Endeffekt, ob ech als Privatpersoun ufroen oder als Vertrieder vun enger Association de fait, kee groussen Ënnerscheed. Jo, d'Ausnahmen am Gesetz, ech hunn et gesot, d'ganz Gesetz ass eng Ausnahme zur Transparenz. Mir schwätze vun engem Gesetz, wat d'Transparenz zur Ausnahme mécht. Et ass net ëmgedréint, et ass net, mir maachen et wäit op a mir schränken et a spezielle Fäll an. Ech schwätzen do zum Beispill vun den Interesse vum öffentleche, vun der öffentlecher Sécherheet, déi sécherlech zu engem gewëssen Deel mussen ausgegliedert ginn aus engem Transparenzgesetz, mee mir schränken et ganz geziilt op nëmme véier Punkten an. Dozou gehéieren Geschäfts a Betribsgeheimnisser, Saachen, déi marginal sinn, dat heescht, déi esou héich Käschten hätten, fir se ze verëffentlechen, au lieu vu se eeben net kënnen ze verëffentlechen. a wou den Interessi och marginal ass, dat muss natierlech kënne gepréift ginn, dat muss och kënne beluecht ginn, firwat dat geschitt. Dann natierlech d'ëffentlech Sécherheet ass ganz kloer erauszehuelen. Ech weess, dat hätt natierlech beim SREL dann warscheinlech zur Folleg, datt de SREL seet, bei eis ass alles ëffentlech Sécherheet, alles wat mer maachen. Ob mer am Irak mat de Philippinnen, mat de Filipinas, pardon, eis amuséieren oder ob mer Kalaschnikow schéisse ginn, dat ass d'Interessi vun der ëffentlecher Sécherheet. Mä wa se dat musse beleeën, da wäerte se sech vläicht zweemol iwwerleeën, ob se esou eppes an Zukunft maachen. Dat ass vläicht och e ganz flotten Nieweneffekt vun esou engem Gesetz. Dann d'ëffentlech Hand. Ech mengen, eng Definitioun vun der ëffentlecher Hand ze maachen, ass ëmmer schwéier. Ze soen, ween ass da elo deen, deen ënnert dat Gesetz fält. Mir sinn der Meenung, datt jiddwereen, deen iergendwéi Staatsgelder fir säi Fonctionnement kritt a wou de Staat Afloss drop huet, muss do drënner falen. Dat heescht och Entreprisen, déi zu iwwer 50 Prozent vum Staat finanzéiert ginn. Dat heescht, wann de Staat iwwer 50 Prozent vun de Parten vun enger Entreprise huet an domadder et eng Staatsentreprise ass, da gehéiert déi ënnert déi nämmlecht Konditioune gesat wéi eng ëffentlech Verwaltung. Well soss komme mer zu engem Wee, wou mer alles ëmmer ëmginn, andeem mer deklaréieren, jo, et ass eng Entreprise, déi mer ausgliedere just fir den Zweck, datt mer et net méi musse verëffentlechen. Eng schéin Hannerdier, déi mir onbedéngt wéilten zoumaachen. Firwat d'Gesetz vum Här Juncker d'Chamber an d'Cour des Comptes eraushëlt, ass onverständlech. D'Chamber ass ebe grad eng vun den Institutiounen, déi am Déngscht vum Bierger funktionéiert. A vue datt d'Chamber nach ëmmer d'Gesetzer erléisst, denken ech, ass et och hei un der Chamber, sech selwer als öffentlech Hand ze gesinn a sech mat ënnert zumindest d'Informatiounsfräiheetsgesetz vum Här Juncker ze setzen. D'Cour des Comptes, idem. Déi kontrolléieren d'Staatsfinanzen, déi kontrolléieren, wat de Stat ausgëtt. Ausgerechent deenen hir Rapporten net ze veröffentlechen, dat léisst jo schonn drop hiweisen, datt een do kéint Problemer hunn. D'lescht gouf et e Kolleg, deen Comptabel ass, gesot, E gudde Comptabel verstoppt seng Problemer an de Foussnouten. Dat heescht, iergendwou gëtt eng Nott gemaach a gëtt gesot, jo, déi Ausgab ass esou an esou ze erklären. Dat ass do, wou soss keen géif hikucken. De Comptabel kuckt dohinner a weess direkt, Ah, do ass de Problem. Ma genau esou ass et beim Staat. Mir verëffentlechen Iech all d'Données, mee der Cour des Comptes hir Evaluatioune si gehei. Ma gutt, dann hu mer näischt gewonnen. Da verstoppen ech an Zukunft all meng Problemer bei der Cour des Comptes an hire Rapporten a mir sinn net méi transparent wéi virdrun. Dann e leschte Punkt, dee ganz wichteg ass, och als Ënnerscheed ervirzehieren, net geschützt. Ech hunn et virdru gesot, dee ganze Paragraph ronderëm d'Brouillon'en, dat ass d'Hannerdier, fir näischt méi mussen ze verëffentlechen. Dat heescht, mir mussen ganz kloer soen, wat beim Staat geschriwwe gëtt, ass ze verëffentlechen, ob dat e Brouillon ass, ob dat e finalen Text ass, ob dat en Text ass mat Geschäftspartner oder ob et en Text ass, dee just fir de Staat selwer geschriwwe gëtt. Dat si Saachen, déi musse mer mat vum Gesetz couvréieren. Dat ass meng ech fir mech e bëssen alles. Et ginn nach ganz, ganz, ganz vill aner Kritikpunkten um 40, mee ech mengen, dat ass scho ganz kloer gesot, dat Gesetz ass fir eis inakzeptabel. Et ginn e puer wichteg Amendementer, déi een onbedéngt misst maachen. Fir de Rescht denke mer, datt d'Hamburger e super Gesetz geschriwwen hunn. Et ass net fir näischt, datt mer et an de Grondzich kopéiert hunn. An dofir géife mer ganz staark alle Fraktiounen an der Chamber an och allen Deputéierten, well net jiddwereen ass jo eng Fraktioun, ganz staark un d'Häerz leeën, deen heiten Text sech eng Kéier op der Zong zergoen an ze kucken, wat si dorauser zéie kënnen, fir Amendementer an der Chamber anzebréngen.

Esou konservativ ass an déi eigentlech vun der Vergaangenheet nëmme dee Wissen huet, datt si hir Avisen virdrun schonn of der Regierung ausklöwen an dann dono souzesoen d'Réunion fiert. Firwat déi Dateschutzkommissioun? Dat huet zwee Volleten, firwat d'Dateschutzkommissioun. Éischtens Hu mer eng aner Positioun, déi seet, d'Dateschutzkommissioun muss massiv opgestockt ginn. Dat ass ganz kloer. Mat deene sechs Leit, déi d'Dateschutzkommissioun huet, ka kee Krich gewonnen ginn, virun allem wann se den ganzen Dag beschäftegt sinn, Kameraen ze autoriséieren, nodrécklech ze autoriséieren. Zweetens ass natierlech dee Problem mat den Avis'en. Do ass d'Fro, wéi een d'Dateschutzkommissioun besetzt. An eisen Aen ass et wichteg, ass d'Dateschutzkommissioun u sech e logeschen Uspriechpartner fir dee Problem, well den Haaptdeel un Recoursen, also den Haaptdeel un Argumentatioun, deen ee ka bei dëse Gesetzer maachen, ass ze soen, Jo, mee dat si per se Informatiounen, déi doduerch betraff sinn, oder dat heie betrëfft Informatiounen, wou d'Dateschutzkommissioun haut schonn e Recht huet, fir dat ze kontrolléiere beim Staat. Dat heescht, D'Dateschutzkommissioun Asiichtsrechter huet. Mir wëlle keng weider Institutioune grënnen hei zu Lëtzebuerg, well soss hu mer herno fir alles eng Kommissioun. Wat ass mat dem Ombudsman? Well eigentlech war dat jo souzesoen deen, deen vu virauss duerfir virgesinn war. Jo, mir gesinn dat e bësse problematesch mam Ombudsman, well den Ombudsman huet och an der Lescht gewisen, datt en zwar heiansdo bësseg ka sinn, Ech hunn nach keng Erfarunge mat der neier Ombudsfra gemaach, mee d'Institutioun Ombudsmann huet zumindest och an dem Erfarungsberäich, deen ech gemaach hunn, dat ass natierlech subjektiv, dozou gefouert, datt een och beim Ombudsmann sechs Mol muss nofroen. Bei der CNPD muss ech alt nëmmen dräi Mol nofroen. Et ass, wéi gesot, eng Erfarung perséinlech. Des Weideren ass et esou, datt d'CNPD d'Recht huet am Gesetz finanziell Strofen ze verhänken. Dat ass beim Ombudsmann net ginn. Den Ombudsmann mécht eng Recommandatioun an wann iergendeen sech drun hält, dat ass an der Loft. D'CNPD kann verbindlech Observatioune maachen an dat ass, mengen ech, ee wichtege Facteur, deen hei och wichteg ass, datt een net nëmmen d'Recommandatioun mécht, et dach ëffentlech ze maachen. Mee datt ee seet, ënner Strofundroung, wann Dir dat doen net verëffentlecht, da kascht et, datt dat deene meeschte beim Staat erëm egal wäert sinn, ass en anere Problem, deen een à part muss ugoen, wéi een déi Responsabilitéit dann och kreéiert, datt dat och tatsächlech geschitt, wat da veruerdent gëtt. soss Froen? Ech hunn soss nach eng Fro. Jo, gären. Dir geet op, Dir berufft Iech op den Hamburger Entwurf, deen jo schonn duerch ass an deen a Kraaft ass, mä et huet och eng Diskussioun ginn ëm den Hamburger Entwurf, well den Hamburger Entwurf dee Wee gaang ass, datt si eigentlech ganz detailléiert opschreiwen, wou si verëffentlechen. An et gëtt Leit, déi eng aner Philosophie vertrieden, déi soen, Et soll een dat éischter net esou genee opschreiwen, fir datt een eigentlech souzesoen, wenn nei Saache kommen, si och ka mat ranhuelen, ouni datt een eng Ännerung all Kéiers muss vum Gesetz maachen, wou een dann akribesch oplëscht, wat alles dobäi gehéiert. Also wat hei jo dran ass, an dat ass, ech mengen, den Hamburg-Entworf ass jo elo vun enger ganz, ganz breeder Koalitioun gedroe ginn, Déi Oplëschtungsphilosophie ass, mengen ech, eng richteg am Sënn vu wou d'Flicht besteet. Wa mer nämlech eng Flicht net kloer definéieren an nëmmen dat abstrakt halen, wat hei zu Lëtzebuerg eng üblech Krankheet ass, ze soen, jo, jo, den Detail regelt de Règlement grand-ducal, dat geet meeschtens schif. Et gi vill Gesetzer, wou d'Règlements grand-ducale feelen. Droit d'auteuren ass e Beispill, SREL ass en anert Beispill, fir elo Zwee grouss Themen ze maachen. Dat heescht, mir hu léiwer, an ech mengen, dat ass och d'Philosophie vun de Piraten, ze soen, wann et eng Pflicht gëtt, déi explizit duerzestellen. An d'Gesetz ass esou formuléiert, datt natierlech vill aner Saachen, déi net ënner den Ausnahmen explizit opgelëscht sinn, à la base och ze verëffentleche sinn. Dat heescht, mir schwätzen dovunner op där enger Säit, Flicht ass ganz kloer, dat sinn déi 15 Punkten, wou steet, dat muss verëffentlecht ginn, egal wat kënnt. Dann seet d'Gesetz de Gros anescht, muss se och verëffentlechen. An hei sinn d'Ausnahmen, an déi och explizitéieren. Dat ass eng Philosophie, déi zumindest eng vill méi einfach Rechtssécherheet och fir den Otto-Normalbierger huet. Ech mengen, wichteg ass och, datt. Déi Gesetzer, déi de Bierger betreffen, direkt betreffen, esou verständlech si fir de Bierger, datt en direkt ka soen, That's it. Dat heescht, ech verstinn als Bierger, wat si meng Rechter, wat si meng Pflichten. Wann ech als éischt muss d'Gesetz kucken, Dann de Règlement communautaire sichen, well dat jo da meeschtens nach esou ass, datt am Gesetz jo nach net ka stoen, dat ass de Règlement comducatal vum deem an deem Datum. Dat heescht, ech fannen d'Gesetz, ech weess, okay, ech hunn eng Pflicht, ech hunn eng Obligatioun oder ech hunn e Recht. An da geet drun, steet do, jo, genau esou regelt de Règlement grand-ducal. Da googelen ech dat vläicht, da kënnt dat éischt Resultat ass dann deen éischte Règlement grand-ducal, awer dat ass net méi deen aktuellen. Google verweist mech jo och direkt op de pdf vu bei Legilux, net op eng Iwwersiichtssäit. Dat heescht, ech gesinn dat dann erëm net. Da muss ech mat där Referenz bei Legilux sichen. Da fannen ech mat där Referenz, datt deen abrogé ass oder modifié. An dann hunn ech iergendwann mäi Recht fonnt. Dat ass en Ondéngens, wat mir als och intransparent Verhalen am Gesetzgebungsprozess Verstinn ech. Mir hu léiwer datt och Regelungen, also en anert Beispill, de Guichet à loups ass genau esou e Beispill, wou Donnéeën zwar verëffentlecht ginn, mee mee verstoppt ginn. Dat heescht, ech ech komme vun der original Fro of, wichteg ass datt explizit ze wëssen ass fir e Bierger, dat doe si meng Rechter, wou ech onbedéngt e Recht hunn, dat doe sinn d'Ausnamen, wou se definitiv Nee kënne soen.

Wéi mer eraus goen. Also ech wäert, ech kann net fir d'Partei schwätzen, dat kann vläicht een anere soen dann. Ech ginn als Persoun, also wann dat heite Gesetz duerchkënnt, ginn ech esou, ginn ech op alle Fall dogéint kloen. Perséinlech, ob d'Partei mech dobäi ënnerstëtzt, ass dann ofzewaarden, wéi d'Parteileedung dat dann entscheet. Zu deem Zäitpunkt sinn ech jo och net méi forcément President vun der Partei, dat heescht, ech wëll elo hei net d'Partei engagéieren. Mee ganz kloer ass, datt et net nëmmen eng vag Drohung ass, mee datt mer och emol zu Lëtzebuerg mussen eis bewosst sinn, datt déi Gesetzer net am loftleere Raum iergendwou beschloss ginn, mee datt dat och tatsächlech Inzidenzen huet an datt mer besser hunn, och dogéint emol virzegoen. Kann net sinn, datt mer hei zu Lëtzebuerg ëmmer méi Gesetz erloossen an de Recours fir den Otto-Normalbierger ass relativ geréng. Eng Cour constitutionnelle no däitschem Virbild, esou wéi de Bundesverfassungsgerichtshaff, hu mir jo och net. Och dat ass e Problem, dee mer ugoe mussen. Do denken d'Piraten, datt mer dat onbedéngt misste maachen. Mee dat ass awer hei net zustänn, dat ass de Bundesverwaltungsgeriichtshof. Jo, mee D'Fro ass jo, mee ob e Gesetz herno konform zu enger Constitutioun oder zu bestehende Gesetzer ass. Mir hunn als Bierger hei zu Lëtzebuerg ganz, ganz wéineg Méiglechkeete fir Recours géint e Gesetz ze maachen, no deem et gestëmmt ass. Dat ass och eppes, wat een ännere misst. Bei deem heite Gesetz ass et ganz kloer, datt et e Recours gëtt, nämlech virun den europäeschen Institutiounen, well et tatsächlech europäesch Richtlinne ginn, déi verschidden Informatiounsfräiheete schonn. virschreiwen. Dofir ass dat hei och e Paradebeispill, fir dat dann och duerchzezéien.